Bildim ne oldığını. Seniñ içün çekmem sevdalıq, Bildim ne oldığını. Faydasız oldığını añlayıp, Senden vazgeçtim, sevdigim, Arttırma nazı, bildim ne oldığını. Kimligiñ yüzüme urğanlarğa Elem etmediñ. Hayırsız duağa sebep oldın, İç kâr etmediñ. Men ise bu dertke oğrattıñ, iç ar etmediñ. Şimdiden soñ azarlama, bildim ne oldığını. Adın anıldığı yerde duramayım, ey, peri. Göñlümniñ sarayın yıqtıñ, endi terk et bu yeri. İç yüzüme külme, hatırım tapılmaz şimdiden geri. Qayda ketseñ ket, ey, dilber, bildim ne oldığını. Bir kün ola bularsıñ özüñ maña ettikleriñ. Qarşına kelmey qalırmı señ maña ettikleriñ? Ta ölümce unutırımmı maña ettikleriñ? Endiden soñ etme nazı. Bildim ne oldığını. Der ki, Aşıq Ömer, ep divane ettiñ señ meni. Uçar oldı közümden alemde raat meskeni. İstemem ve eylikke añmazım endi seni, Maña tar ettiñ dünyanı, bildim ne oldığını.
Yuqarıda işitkeniñiz dörtlük, Qırım Hanlığı deviriniñ meşur şiirleriden biri Aşıq Ömerge ait. Sual, Biz, gençler, Qırım Hanlığı devirinde yaşağan ve icat etken, Yazıcı, şair ve tarihçilerimiz aqqında ne bilemiz? Men bularnı berber ögrenmege teklif etem, çünki Qırımda medeniyetniñ esas temellerden biri, bu ne? Doğru, edebiyattır.
Budur maqsudım İhvan-ı Safadan, Beni unutmayalar bir duadan. Oqundıqça kitabım ben olayım yad, Duayı hayırlı, ruhum ola şad. Bilüp qadriñ ana ederler rağbet. Buna baran içinde haylı şahret. Yazalar, oquyalar ehli irfan, Ola alemde bir taze Gülüstan. Bugün bizge belli olğan Qırınıñ ilk meşur şairleriden biri bu Kefiviy. O, onıncı asırnıñ soñu, on birinci asırnıñ başlarında yaşağan. Kefiviy ismini o icadiy isim olaraq qullanğan. Balalıq çağından bilgige meyil bergen Muhammed Keyfeviy ilki tasilni doğmuş toprağında, daa doğrusı, ilim, fen ve aynı zamanda iqtisadiyat ceetinden bayağı ileri ketken Kefede ala. Soñra oquvını devam yapmaq maqsadınen o, Konya şeerine barıp çıqa. Mında belli din erbapları, ulemaları ile tanış ola, Olarğa yaqınlaşa, olar sayesinde daa teren bilgi çoqrağından qana-qana suv içe. Neticede, Muhammed Şefiq Keferiy büyük ilim-fen basamaqlarınıñ yuqarısına köterile. Onıñ yazıp qaldırğan risalleri, ilmiy mirası derslik sıfatında dünyanıñ çeşit ilâhiyat universitetlerinde qullanılmaqta. Meraqlısı şunda ki, ondan soñ Kefede doğıp, Bu şeerde icatnen oğraşqan bir çoq şairler ve ilim adamları özüniñ ismine da Kefeviy sözüni qoşmağa başladılar. Bu bir güzel qıssadır, size çoq hal añladır, Yusuf halın bildirir, nitti, Yaqub ağlayu. Yaqub peyğamber edi, Haqqa yaver yer edi, diñle ahır ne oldı, qıssasını añlayu. Var eydi oğ Yaqubın altı elâl avratı, Oğ hatunlar qamusı, körklü Eyuhulu. Degme bir avratından oldı ikişer oğul, Oğul on bir olacaq, qavurdı Yaqub qayu. Yaqub Haqqa yüz urdı, Bergenç oğlançıq, dedi. Qamı oğlum büyüdi, oqşalımı yoq deyu. Duası oldu qabul, Haq calap verdi oğul. Yaqub ana at verdi, güzelce Yusuf deyu. On üçünci asırnıñ ortasında şair Mahmud Qırımlınıñ adı sadece Cengiz imparatorlığında degil de, dünyace belli edi. O, Yusuf ve Zuleyha poemasınıñ müellifidir. Bu poema Yusuf peyğamber aqqındaki efsanege esaslanaraq yazılğan. Bugün qırımtatar edebiyatınıñ abidelerinden biri sayıla. Poema meşur osmanlı şairi Ali Halil oğlu yardımınen saqlanılıp qaldı, o, bu eserni qırımtatar tilinden osmanlı tiline tercime etken edi. Qırım hanlıq edebiyatında sevgi meselesine bağışlanğan Bir çoq eserler yazılğan ve, elbet de, bu poema da istisna olmadı. O, biri-birine aşıq olğan çiftniñ ikâyesini añlata. Geraylar devriden evel bu eñ meşur eser edi dep aytmaq mümkündir.
Bu poema o qadar mükemmel şekilde yazılğan ve mündericisi meraqlı olğan ki, qırımlı daa bir şair Abdülmecit Qırımlını ilhamlandırğan. Onıñ qafiyelegen poeması aşıqlarnıñ dostu dep adlandırıla. Meraqlısı şunda ki, Abdülmecid Qırımlınıñ eseri efsanege esaslanıp yazılğanlarnıñ eñ güzeli dep qabul etilgen. Bu aqta on yedinci asırda yaşap icat etken meşur osmanlı bibliografı Kâtip Çelebi yaza. Lâkin şair Abdülmecid Qırımlı sadece poemasınen meşur olmağan. Onıñ ğazelleri çoq belli edi. Ğazel, bu şimdi bilgenimiz şiirdir. Onıñ ğazelerinden elyazmalar bu künge qadar saqlanıldı, olar Felementniñ kitaphanesinde buluna. Qırım Hanlığı qurulğanından soñ edebiyat eki yönelişte inkişaf etmege başlay, bu, halq ve hanlıq edebiyatı. Olar til ve şekilnen farqlana edi. Şair ve yazıcılar ğazellerniñ qaidelerini, şekillerini ve olarğa has olğan hususiyetlerni bilmek kerek ediler, Qırımtatar şairleri mevzu seçkende serbest ekenler, yani aqıllarına kelgenlerni yazmağa mümkün edi. Ne yazıq ki, bugün hanlıq devirinde yaşap, icat etken ne qadar yazıcı ve şair olğanını aytmaq qolay degil. Qırımlı alim Nariman Abdulvaapovnıñ aytqanına köre, olarnıñ miqdarı, tahminen, beş yüz edi. Qırımtatar edebiyatına zarar ketirgen şeyler de oldı. İqtisadiy problemler, tabiat felâketleri, cenk, devlet içinde qalabaliqlar, bularnıñ episi qırımtatar edebiyatı ve umumen medeniyeti içün ağır neticelerge sebepçi oldı. Asılında, ne yazıq ki, hanlıq devirinde yazılğan bir çoq qırımtatar eserleri ğayıp oldı. Bazı işlerniñ bar olğanını biz zemaneviy devirlerde olarğa esaslanıp yazılğan eserlerden ögrenemiz ya da diger tillerge çevirilgen Menbaalardan tapa bilemiz. Misal olaraq, alim Hayrizade tarafından yazılğan Taqvim adlı tarihiy-ilmiy eser ya da Abdulveli efendi tarafından yazılğan Mecmua adlı añlaşma. Bu eserler, tahminen, on beşinci asırda yazılğan ve bizim künlerimizge qadar saqlanılmağan, amma on sekizinci asırda Seit-Muhammed Riza degen Qırım tatar tarihçısı Yedi dünya adlı eserinde bu ilmiy işler aqqında aytıp keçkeni sebebinden en azından olarnıñ bar olğanını bilemiz. Bundan da ğayrı, Qırım Hanlığı devirinde yazılğan bir çoq eserler Türkiye, Almaniya, Frenkistan, Felemenk ve diger memleketlerniñ kitaphane ve arhivlerinde bulunmaqta. Olarnıñ bir çoq qısmı daa ögrenilmegen ve anda mıtlaqa bizim daa bilmegen bir çoq meraqlı qırımtatar yazıcılarnıñ isimleri ve eserleri mevcuttir. Şunı da qayd etmek kerek ki, bir çoq qırımtatar şair, yazıcı ve alimleri çet elde yaşap icat ettiler. Qırımdan köçmege olarnı ne mecbur etti, bilmeymiz, amma bir de bir şekilde olar vatanını terk ettiler ve başqa memlekette yaşığan yazıcılarımıznıñ eserleri ister-istemez o memleketniñ medeniyetine ve edebiyatına kirişti. Qırımlılarnıñ öz icadı içün seçken şeerleri sırasında Kair, Damask, Mekke, Medine, Quddus, İstanbul, Bursa, Edirne, Sinop, Konya, Sivas, Amasya, Sofiya ve digerleri bar edi.
Bilginiz olsun dep, daa müim bir şey aytmağa isteyim. Ulu Urdu ve ondan soñ Giroylar devrinde yazılğan kitaplarnı köçürip alğan insanlar da Çoq qıymetli ve meşur edi. Ve ne içün böyle olğanı mencesine er kes añlaydır. O vaqıt kitapnıñ nushasını çıqarmaq içün şimdi bizim qullanğanımız printer, kserokopiya kibi cihazlar yoq edi. O sebepten yazılğan eserlerniñ nushası olsun dep, diger insanlar olarnı yañıdan yazıp ala ediler.